Huma kull ġimgħa. Issa jiena ma nafx meta jkunu ta' spiss le, meta jkunu ta' spiss ikunu fens. Imma jkun hemm inġibu l-view minn fuq forsi jaqbdu Le nġibuh kemm il-darba.
Qed nipprova nibża' l-ħobżi ukoll għax jekk nibqa' sejjerek jaf eh, jirna xielu jaqqaċċatni l-barra mix-xogħol.
Kollox qed jagħmel hawn.
Kollox. Kollox.
Multi purpose.
Eh, mux multi-purpose, mbatt najdlek xin hija l-kelma ġusta. Pero,
u għandu, u jlaħħaq ma kollox għax għandu to-do list. Ok.
Ġifiri, u ħafna li għandhom din it-to-do list. Kull wieħed u waħda minna naħseb li għanna. Dejjem tikber.
Hekk hu, u kulħadd isemmiha. U ġieli nsemmu anke biex inżommu lilna nfusna tajjeb. Ukoll irrid nagħmel hekk, irrid immur il-gym, irrid niekol hekk. Taf x'm'għandhomx ħafna nies imma Ġan? X'm'għandhomx?
Not to do list.
Tgħidli li x'taħbat? X'inhi? Lista ta' affarijiet li m'għandekx tagħmel. Jiġifieri llum aħna fil-ħajja tant għandna gwida fuq kollox. Agħmel hekk, prova hekk, mur hekk, agħmel hekk. M'għandniex lista forsi ta' x'm'għandix nagħmel. U sa ċertu punt kultant iktar hija importanti dik, x'm'għandek x'tagħmel.
Bħal per eżempju ejja nibdew minn xi ħaġa li m'għandhiex taqsam mal-fitness. Ngħidu aħna jiena m'għandix għal mod tal-kelma nuża il-mobile eżatt qabel norqod, għax sabu li dak ma jgħinnix norqod komdu. Jew jekk qrajt xi ħaġa negattiva qabel ma rqadt, ħa taffetwali anka il-mod tiegħi kif norqod u hemm min jgħidilek di. Allura hemm min jgħidlek isma' jiena għamilt wegħda miegħi nnifsi li l-mobile Per eżempju, l-aħħar nofs siegħa qabel ma norqod, ma nibqax niċċekkjah. Nara xi ħaġa fuq it-television li tirrilassani, per eżempju. Ekku. Dik hija xi ħaġa tajba.
Jiena llum qiegħed hawn biex nitkellmu naqra X'm'għandniex nagħmlu?
għad-dera u għas-saħħa. Sewa. Number one, Ġan, m'għandniex nagħmlu regoli banali. Bħal xi? Bħal per eżempju jiena jiġri xi jiġri wara l-ħamsa ma nikolx. Żomm naqra. Jekk jiena matul il-ġurnata għadni ma kilx, jew ma kilx biżejjed, billi jiena ma nikolx wara l-ħamsa, mhux ħankompli ngħin lili nnifsi, imma jista' jkun illi qed inċaħħad lil ġismi mis-sustanzi Li għandu bżonn.
li għandu bżonn. U ħatibda tħossok għajjien, u mbagħad ħatibda jkollok xi aptit ukoll, u tqum u tdamdam xi friġġ f'xi tlieta ta' filgħodu. Mela li inti wara l-ħamsa ma tikol xejn hija regola banali illi għandek Telimina.
Waħda.
Number two. Ġifiri, jinnaf hija banali di li ngħidu ara, jiena mhux sen jien ħanikol biss xejn carbohydrates, per eżempju, xejn ħaġin, għalija banali. Ara, speċjalment jekk inti konta dek għamilt l-exercise, mhm. għandek bżonn illi tikol wara training. Milux għamet kontroversja fuq il-tim nazjonali. Il-tim nazjonali, eh, ma nafx hekk għandni xi ritratt eh, li għad eh, għax naf li għaliex il- li li għax il-direttur tagħna jġemma il-ritratti tal-players. U allura jaf għandu xi ritratt li għad fil-wallet ta' jġorru. U tella dar ritratt ta' wara id-drom għal-Azerbajġan. miksi bil-kaxxi tal-pizza. Tal-pizza. Issa, ħafna bdew jgħidu ma daw eh, x'dax professjonalità. Ara, għajamluha ġieli għamlu anka kabs kbar oħrajn. Illi bażikament l-idea hija li dak li jkun jikol ta' malajr għax fil-pizza, mhm. minkejja li forsi ma tkunx kbira ħafna sa ma nafx eżatt id-daqsa l-pizza x'kienet, imma fi kwantità żgħira ta' ikel għandek ħafna kaloriji. U il-futbolers waqt il-logħba jaħarqu ħafna kaloriji Illi jridu jġibuhom lura malajr. Allora ħsib ikun illi ittella l-kalorija malajr. Però idealment anka rajt Ankun qegħdin stampa- naraw issa stess. Rajt stampa fuq Facebook ekku. Le, eh, jiena- Dakur, dakur famuż ritratt. Klab zoħrajn, tajjeb, jagħmlu mbagħad pereżempju sistema li wara training jiklu il-frott. Issa, il-frott naturalment huwa iktar ideali għax fih iktar vitamini, nutrijenti u affarijiet, imma. U jpatti għall-kaloriji.
Ekku, imma ejja ma ninħlewx fuq sempliċiment ċelebrazzjoni. Le, ngħid ħaġa waħda jien. Daqshekk. Jekk wara eh, attività sportiva bħal dik. Ekku. Jekk ma tikolx dak il-ħin il-pizza, meta għandek tikolha mela? Naqblu, dak huwa l-aħjar ħin, però forsi mhuwiex l-aħjar tip ta' ikel, imma ejja ma ninħlewx fuq in-naqrit iż-żgħar.
Għax dawk il-players għara players jaffordjaw jiklu għale. Hemm il-kelma. U fil-fatt ħafna nies, again, minħabba ċertu regoli banali, mhm. jgħidu jien anka jekk għamilt l-exercise fil-għaxija, wara l-exercise ma nikolx għax ixir li xaħam. Mhux vera laqqas, anzi. Tajjeb din nerġgħu l-aħjar ħin li tiekol, wara training u wara ħin li tiekol. Għax ir-raġunament ta' ħafna nies huwa Għamil dak kollu ħan itilfu. Ħamurni. Ekku.
Konna u pjaċir, konna u pjaċir. Ehm, Probabli dik kienet ir-raġuni għalfej kon nitrenja daqstant. Illi wara taħriġ sew, ehm, eh, sew mhux ħażin, kon il-kelma kienet nitħanżir. Eh. Ma kon moħħni mistrieħ. Illi dan af, illi ħanħar u mhux seġi.
Il-problema tiegħi li ma bħax nitrenja bħala. Ekku, nismek ġan.
U ħanżid xi ħaġa oħra. Min però jrid inaqqas milli għandu ma jistax juża dik l-attitudni. Għax kif qed tajt inti ħadibqa' kważi fejn inti. Ekku. Imma jekk irridu nnaqqsu rridu naqsu anke mill-exercise. Qed niftakar qed insemmu anke l-piż. Iva. Xi ħaġa oħra li m'għandekx tagħmel not to do li tintiżen kuljum. Jew li tintiżen agħar minn hekk xi erba' darbiet kuljum. Vera, eħe.
Pereżempju, jekk jiena qomt, mort sal-bathroom u għamilt il-bżonnijiet tiegħi u intiżint, dak huwa l-aħjar ħin. L-ewwel ħaġa filgħodu. Qabel jew wara?
Wara li tuża l-bathroom, qabel ma tiekol, qabel ma tixrob. Dak huwa l-ħin ideali. Imma jekk jiena mbagħad qatt nintiżen wara l-ikel u wara training, tant ħajvarja l-wejt illa ħanejt jiena ħxint. Għax pereżempju ħadd tuffieħa. Però fil-verità ma tkunx ħxint. Ġismek kif jirreġixxi għall-ikel daqqa jżomm l-ilma daqqa jneħħi l-ilma, forsi ma xewx biżejjed matul il-ġurnata, ħajħawdek. Mela inti jintiżen idealment darba fil-ġimgħa u jkun biżejjed. X'se nuża biex jiena nkun naf li qed nagħmel progress? Number one, għall-grazzja t'Alla, ir-riżultat ta' inti kif ħa tħossok minn ġewwa mill-exercise ħa jiġi mill-ewwel. Mal-ewwel darba darbtejn li inti ttrenjajt, ħa tħossok iktar enerġetika, iktar pożittiva, ħa tħossok illi inti anke tista' ttajjar kull mela min jgħidli għandi enerġija nista' nagħmel hekk, m'għandix imkien juġagħni, għax l-exercise ukoll itaffi ħafna mill-uġigħ. Tajjeb, dak huma feelings minn ġew anka ta' kuntentizza li ħadd ħoss. Però mbagħad il-bidla fid-dera ħadd tiġi b'dan il-mod normalment ġan. Number one ħanibdew naraw anka jekk aħna nitkejlu bil-famuż inch tape li l-inches dew jonqsu.
Forsi qabel hekk ukoll nibdew naraw il-ħwejġ qed joqogħdu naħjar. Aħjar. Biż-żmien nibdew naraw bidliet fil-mera mhm. li jistgħu jew ma jistgħux ikunu akkompanjati minn bidliet fuq il-miżien ukoll. Għalfejn qed ngħid hekk, Ġann? Għax jista' jkun li jekk persuna m'għandhiex ħafna x'titlef bħala xaħam, jista' jkun dak il-miżien kważi mwaħħal. Imma hi għadha qed tinbidel. Fil-mod ta' kemm tħoss li hija b'saħħitha, fil-mod ta' kemm tara. Fis-sajż tal-qalziet jew il-. Fis-sajż tal-qalziet, kemm tara ttonjata, jiġifieri kemm tara in shape, kemm tara idejha ffurmati, eċċetera. Però mhux bilfors ikun jirrifletti fuq il-miżien. Allura aħna għalhekk irridu nużaw iktar għajnejna u l-ħwejjeġ u l-inch tape biex nikkalkulaw. Mela not to do tintiżinx ta' kuljum. Issa għandek min ikun eh, jimxi kemm jista' jkun ma' dieta bilanċjata. Imma mbagħad eh, meta joħroġ hmm. darba fil-ġimgħa jew darbtej fil-ġimgħa dan ma jarax limitu. Uħan prezenta l żewġ xenarji, għandek min ma jarax limitu. U għandek min għaliex, jiena nuża l-kelma, sar skjav ta' dan kollu, laqqas biss irid joħroġ għax jgħidlek jiena ħa nħassar kull ma għamilt matul il-ġimgħa. Liema waħda hija banali? Ħa nagħmel parentesi, ħa ngħaqqad l-ewwel question ma' li saqsejtni issa, Ġann. Ħa nappella l-kull min qed jarana issa biex jekk qed jiekol waqt li qed jara l-programm, jieqaf. Helen, inti li għandek il-lollipop ġo ħalqek, neħħiha. Tejjeb, ħalli nkunu ħa nkunu ċari. Għar minn hekk. Helen neħħi dik il-lollipop. Għar minn hekk ikunu xi pakketti u x'inhu. Għax waqt li qed tara television inti aljenata, mhm. laqqas qed tinduna x'inhu nieżel, literalment. U mbagħad laqgħu tgħid tara jiena kemm jiena pigi, mhm. kemm kilt, imma mbagħad ikun troppo tardi. Ok? Mela, issa, l-estrem liħor huwa li meta noħroġ jiena, noqgħod kif qiegħed inti hekk ġan bidejja marbutin ma nikol xejn. Inti, xi ħaġa illi taf Kemm li mhux niddejjaq ħadd- nara nies hekk qoddim il-plat jien. Ġifieri li tmur li- u tinzertom, eh? Ah, Ekku hi.
Le, għana, imbagħad hemm l-estremiżmu. Dak huwa estrem. Illi inti toħroġ u ma tikol xejn, imqar tgħid ħadd se li tħa komplejt ma dak li jkun, jekk inti għal mod tal-kelma diġà dik il-ġimgħa ħadd dik ix-xi ħaġa li ħassejt għalija ċit. Allora tgħid isma' mhux se nerġa' nqażżiżha, ħankompli niekol normali, stil tiegħi, għax inkella nħossni ħafna bloated għajjiena, insomma. Però illi aħna qatt ma nieħdu break, ma niddevjaw naqra mill-pjan ta' ikel li għandna, mentalment ħajdejjaqna u ħajajjina. Ħajja sal-punt ġan li tgħid imbagħad tant qabżit li din il-ħajja li sħan nirribella kontra. Eżatt, eżatt. Taf kemm nisma' nies ġan jgħidu li jiena tant li nieħu ċikin u tuna f'ħajti illi ma rridx immisshom iktar. Dik aħra ma nistax nifhimha jien, iva kull min irid jagħmel id-dieta jiekol tiġi ġbiż dan, ġifieri. Ħażin trement, Alla ħares. Alla ħares. Anzi, l-ġisem tant għandu bżonn varjetà, illi meta inti tkun qed tieħu chicken biss tal-mod tal-kelma, ħajibda jurik sintomi bħal ejja, bħal pereżempju nuqqas ta' konċentrazzjoni għax inti nieqsa minn ċertu fetz u minn ċertu carbohydrates. Mela, din hija importanti. Le, jekk inti b'mod programmat tajt isma' jiena l-ħadd, eżempju għandik tal-familja wara nofsinhar, jiena kil xi ħaġa biex inkompli magħhom, Jiena ma ħassarx il-progress kollu ta' dik il-ġimgħa. Eżatt. Titħarġi minn iktar minn.
Le, le, qed nitbiss, qed nitbiss għaliex eh, kif semmejt Piggy daħal il-floor manager. Kif semmejt, eh, kif, kif inti qed ineħħi dak il-pakket minn idek, em, l-istess, għalli neħħejtu għax għaddi kemm kiltu kollu. Ġifieri, minn arma trid. Em, Sur direttur, jekk nistaw naqbduħ biex biex n-nis ikunu jistaw jaraw da kollu. Għanna, emme, kara, ħareċ minn wara u ikun għawnek isegwi kollu. Pero ta' li nejt li tiħu nota. Eh, eh, eh. Ġiviri. Ma nafx fejqet tiħu dan nota. Insomma. Ma tidirx għalissa fuq, minti, pass pass. Le ma għatma rajtu jikteb jena l ekket najt. Le, le, jirreġistra kollu.
Dak digital hija.
Jew juqot jara repeat fil-axija u jirrekordi. Le, le, għalla ħares nejdek xie għamil fil-axija. Imma ma jikolx. Ma jekolx. Aħjar ma kulx naf.
Le, mux sa ngħidlek iktar. Ta' bdik ħana laqbis ġan jekk jogħġbok illi l-estremizmu huwa ħażin mhm. daqs kemm huwa li inti ma tagħmel xejn. Għandek bżonn break fil-ħajja kif inti ma titrenjax il-ħin kollu, ma taħdimx il-ħin kollu nittama. Rajta xu kolla nabżon break, ekku koll il-pjanta li kell important trid id-devjaħ. Għax mentalment trid tħossok li inti għadek għaddej bil-ħajja tiegħek komda ma nagħmlux affarijiet li wara ftit żmien ħataq biżlek u tispiċċa ma tagħmel xejn. Fidejkom biex daw il-punti ma jaqgħux fuq widnejn torox, naf li jrid ikollok ċertu dixxiplina, imma jiena ngħid eh, il-biraħ diskutejnija kombinazzjoni il-klassi. Isma' tagħmel differenza ħafna, anka d-dera turi li inti persuna ta' ċertu klassi. U allura importanti ħafna illi wieħed jagħti kas tiegħu infusu għaliex noqdu ħsib xarna, nieħdu ħsib hekk u hekk Jekk ma tieħux sib it-tila li huwa ġisimna, inutli. Grazzi ħafna lilek Matteos fidejk biex eh, terġa' tagħmel ir-revision mal-floor manager tagħna. Kull min jixtieq jagħmel revision ukoll ma' Matteju jista' jibatinna u bil-qalb kollha jkun qed jigwidakom ehm, kif jaf jagħmel tajjeb hu. Ħamorru għal waqfa ta' telebeħ, nerġgħu niġu lura Xandru Grek ikun magħna fl-istudio. Nistanikom hawn.